Ko árape jahecháta ñomongeta rehegua. Mba'éichapa ikatu jajapo peteĩ ñomongeta? Opa vove ko tembiapo ñande ñañomongetakuaátamahina ha upévare jajapóta porandu rupive. Mba'épa pe jahupytyséva? Opa vove ko tembiapo, ñande jahupytýta hína. Oporomomaiteikuaa porandu rupive. Aníkena nderesarái ha ejesareko porãke, ñañomongetáta, jaikuaamíta hína Mávandipa jaháta ñañomongeta, ha mba'éichapa ikatu jaipuru umi ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha ñañomongeta hekopete? Péicha jahecháramo peteĩ ta'anga, he'i ñandéve hína oĩha joaju, oiko porã hag̃ua hikuái, oñomomaiteeiha hikuái, ovy aha. Oiméne ningo ko'ã oñomoirũ hína. Upeva'erã jahecháta ñomongeta Porandu rupive. Jajokuaamína, upéva hína pe ñomongeta ypy, jajokuaa hag̃ua ikatu hag̃uáicha ñañe'ẽ ambue tapichándi jajokuaava'erã, jahechamína mba'épa ohechaukáta ñandéve. Upévare he'i voi hína ko tembiapo jajokuaamína. Ha ñaporandu, Mba'éichapa nde réra? Mba'éichapa nde rerajoapy? Ko'ã mba'e nde reikuaáma voi hína mba'épa he'ise. Ñaporandúta ha ñambohováita ikatu hag̃uáicha jajokuaave mba'éichapa nde réra oñeporandu ha mba'éichapa ikatu ñambohovái che réra mále, che katu che réra Mercedes, nemandu'ápa? Ñañepyrũ vove ja'e kuri. Ha amombe'u peẽme mba'éichapa che réra ha che réra joapy. Ko'ápe oñomongetáta hína mále iñirũ ndive. Mba'éichapa nde réra joapy he'i. Mba'éichapa ombohováita chupe? Che réra joapy Centurión. Nde emombe'úta chupe mba'éichapa pe nde réra joapy Nde apellído hína upéva. Mboy ary piko reguereko he'i. Mba'éichapa oñembohovái tapéicha? Aguereko pakõi ary, ikatu pakõi, paapy, parundy, ikatu avei pe reíramo hína ko mbo'esyrýpe, ikatu avei reguereko pateĩ ary. Ko'ág̃a oikuaase moõguipa ou. Upévare oporandu hína chupe, Moõguápa nde? Che paraguarigua. Oĩ katu he'ítava hína che paraguaygua, che katu villa'ajegua.

Mba'e tembi'u re'useve. Ha ikatu nde embohovái opaichagua tembi'u ñande jaguerekóva ko ñane retãme. Ikatu he'ẽ jukýva térã he'ẽ asukáva. Ápe Male he'i hína chupe che ha'useve mba'e he'ẽ he'i. Jajokuaavéta hína ha ñaporanduvéta ñande rapichápe. Mba'e rehayhuvéva rejapo hag̃ua. Hetaiterei tembiapo oĩ ikatúva ñande jajapo ha oĩ ijapytépe umi jajaposevéva. Che ajoheisete umi tembipurukuéra. Oĩ katu he'i ojaposéva hína tembi'u. Oĩ katu oitypeiséva. Jahechamíta mba'épa ko'ápe oñembohovái. Che he'i avy'ave che angirũnguéra ndive, Mbo'ehaópe, he'i, nemandu'ápa mba'éichapa ha'ekuéra ojohupyty hikuái, omoĩ pe ipo ojoykére ojo ári hikuái, upéicha mále he'i ha'e ovy'aitereiha iñangirũnguéra ndive, ha mbo'ehaópe avei, he'i. Jahechami jeýta jajokuaami hag̃ua, jahecháta ko'ápe ta'anga. Ha ko'ág̃a ñanemandu'a jeýta umi mba'e ja'éma va'ekue voi. Mba'éichapa nde réra? Mba'éichapa nde réra joapy? Ko'ã hína umi porandu jajokuaave hag̃ua. Avei mboy ary piko reguereko.

Ñañepyrũrõ kuri ja'éma voi kuri ha amombe'u kuri peẽme mba'éichapa che réra ha che réra joapy. Che aguereko, peẽpa peikuaase mboy arýpa peguereko. Ahejáta upéva peẽ pejéta hína mboy arýpa che aguereko. Peĩva hína pokõiha mbo'esyrýpe, peẽ peguerekóta hína pateĩ, pakõi, paapy, Parundy peve ikatu peguereko. Peẽ pembohováita ha pemoĩta upépe mboy arýpa peguereko. Avei che amombe'úta peẽme che Paraguaygua. Oĩ he'ítava hína che Villa Olivagua, che Pilargua, che ikatu Luquegua avei. Nde remombe'úta upépe moõguipa reju, moõguápa nde. Che ha'useve vorivori. Ndépa mba'e tembi'u re'useve. Nde reikuaa hetaichagua tembi'u ñande jaguerekóva ha ikatúva ñamombe'u. Akokuehe nemandu'ápa? Mbeju avei jajapóma kuri ha rehecháma kuri upéva mba'éichapa. Avy'a ajapóvo mba'e aitypeívo ikatu añemoarandúvo amoñe'ẽramo hína peteĩ morangu térã peteĩ ñe'ẽpoty. Nde remombe'úta upépe mba'épa hína pe rejapóva ha upéicha revy'a voi hína ára ha ára térã aravo opa aravo rehasáva rehóvo hína. Ko'ág̃a Ñanemandu'áta umi ja'émava'ekuére ha ñamoĩmba ko'ág̃a. Che sy héra he'i Kaakupegua, ikatúpa upéva? Jahechamíta. Martínez, María Gloria, mávapa hína pe ombohovái porãva, ikatu hag̃uáicha ñamoĩ chupe ijykére térã iguýpe. Che sy héra María Gloria. Upeichaite oĩ porãiterei María Gloria hína pe ombohovái porãva. Ko'ág̃a oporandu ñamoĩ hag̃ua che réra joapy he'i. Mario, Benítez, Milena, mávapa hína rerajoapy ko'ápe? Benítez, Oĩ porãiterei. Ko'ápe oñeporandu ñandéve moõguápa nde. San Pedrogua, Orquétagui, Paraguaýpe, Mávapa pe ombohováiva? Moõgua he'i. Ha upépe oĩ hína peteĩ ohechaukáva ndéve. Moõgua che San Pedrogua. Oĩ porãiterei rejapova'ekue. San Pedrogua. Ko'ág̃a ñamohu'ã jahávo ñane rembiapo, jaikuaáma hína mba'éichapa ikatu ñañomongeta jajokuaa vove. Jahechami jey mba'épa he'i ñandéve ko'ã ta'anga. Omombe'u hína che réra, nde upépe remombe'úta mba'éichapa nde réra, che réra joapy, ha pemoĩ tapehóvo ijykére, mboy arýpa reguereko. Avei ikatu remombe'u moõguipa nde reju. Ha mba'épa re'useve? Ikatu remombe'u avei mba'érepa revy'ave. Ko'ã hína ñe'ẽ ojepurúva ikatu hag̃uáicha Remoñepyrũ peteĩ ñomongeta. Ambue árape jahechamíta mba'épepa ñañemoarandúta. Jaikuaáta hína tembiapo ogayguakuéra, mba'épa ikatu ñane rembiapo ñande rógape.